Ähliňize salam bu dersimizde format metodyny öwrenmekçi format näde ulanylýar näme zat format o biziň bilýän formatymyzda kompýutere format atmak ýaly hemme zat uçurmak o zatda format aslynda listlerdäki append ýaly goşmak üçin ulanyşymyz ýaly bir zat meselem näl zat ine bizde meselem bir Bir zat alyň, meselem, X diýeliň, deňdir diýeliň. Meselem, näme bolsun? Ady diýsin. Näme diýsin? Murat. Şeý diýeliň. Şular ýaly zat goýaýyn men. Meselem, familiýasy diýsin. Näme bolsun? Nesiro bolsun. Indi şul X print edeliň. Print X diýdim. Run diýýän. Indi ady Myrat, familiýasy Nesirow ýokardaky stringi çykardy. Ýöne biz şuň ýerine meselem ady üýtgedip bileris, meselem başga-başga atlar gerip gelip biler. Oň üçin näme etmeli bolýas? Meselem şu ýere bir at gelse, oň üçin format ulanýas. Her sapar bu ýerden üýtgedip durmazlyk üçin şeýtýäs. Nokat format diýýäs. Ine, format näde ulanylýar. Indi bir string bar elimizde. Şoň üçin biz hem ady diýdik. Şu ýere indi şular ýaly ýaý goýýas. Näl ýaý ady ýatdan çykdy, adyny bilemok. Şular ýaly zat goýýas garaz şu belgini. Bu ýere hem ikinji belgisini goýýas. Şolar ýaly ikinji bir belgini goýýas. Indi şul birinji goýanymyzyň indeksi näçe bolýar? 0. Birinjiler indeksi 0 bolup gitýär. Munuň indeksi 1. Indi biz şu ýerden näme gelýär bize? Birinjä ine ilkinji ýazjak zadymyz şo birinji boşluga ine şu ýere näme ýazjak bolsak ine string yzyndan nokat diýýäs format diýýäs şulara ýaý açyp şo birinji ýere ýazjak zadymyzy birinji ýazýas meselem ady diýdik myrat diýdik ine birinjä şol geçdi indi şu ýerdäki şu myrady aldy şuň içine goýdy Indi otur diýdik. Otur goýsak ikinji elemende geçýär. Edil printdäki ýaly bu hem. Ine indem ikinjä geçdi. Näme diýýäs indi? Nesirow familiýa Nesirow diýdik. Indi print edeliň. Näme çykardy? Ady diýdi, Murat diýdi. Näme üçin? Şu ýerdäki şu Ýaýy aldy, format metodyny ulanymyz üçin formatda birinji ýazan zadymyzy şul birinji goýan ýerimize getirdi indi şuňa Myrady goýdy familiýasy indi ikinjinam Nesirowam aldy bu ýere getirdi indi formatda şular ýany mundan başga formatda näme edip bileris Meselem, şular ýaly diýeliň. Biziň elimizde bir list bolsun. Formaty başgaça ulanyşyny göreliň. Meselem, näme bolsun? Kitap listi bolsun. Kitap diýelim. Ýa-da näme bolsun? Kitaphana bolsun. Kitaphana listimiz bolsun. Näme bolsun? Şol listimiz. Ýa-da tapylan bolup biler aslynda. Park yok. Tapıl olsun mesela. Tapıl olsun. Tapıl edelim. Näme olsun? Mesela kitabın adı olsun. Näme diýeli? Ee, kitabın adı diýeli. Ýa-da gön şu ýere kitabyň adyny ýazalyň. Meselem näme bolsun? Görogly. Indi awtor gelsin ikinjem. Awtor näme kim bolsun? Meselem Myrat Nesirow. Indi şunda biz şular ýany print etjek bolýas şuny. Ine şu ýerden kitap diýip çykarmaly. Kitap ady ýa-da Kitabyň ady belli. Kitap ady diýsin, kitap ady diýsin, ine Göroglyny ýazsyn. Awtor diýsin, Myrat Nesirowy çykarsyn. Nädip etmeli indi? For ulanypdyk ýaňy. For I diýýäs. Indi indeksi nol bolan kitabyň ady, indeks birimizem awtory. For I diýýäs, indeks. In diýýäs. Näme edýäs? Kitap hana edýäs. Kitap hana listindäki ine şular üçin. Her bir indeks üçin print diýäs. Print. Näme print etsin? Näme print etsin? Indi şu ýerde şunu görýäs. Ilki bilen näme gelmeli bize? Şoýarik. Näme gelmeli? Ilki bilen bize geljek zat kitabyň ady. Ine, hop, ýalňyşdym. Başlam. Kitabyň ady. Şeýle diýelim. Ikinji geljek zat näme? Hop, ýalňyşdym. Şular ýaly arasynda bir string içinde ýazmaly bolýar MS'ni. Näme bolsun? Awtor diýsin. Awtory. Indi şeýdip. Indi bize şu ýere näme gerek? Kitabyň ady gerek. Görogly indi şu Görogly ýazgyl ýer gerek. Oň üçin näme etýäs? Bir format metodyny ulanýas. Indi şeýdip şu ýere geljek bir zadyň badygyny belleýäs şu ýaý bilen. Şu ýere bir zat geljekdigini belleýäs. Bu ýerde näm awtory. Awtoryň ýerine näm awtor gelmeli şonuň. bir zatlar geljekdigini belleýäs. Bu näme üçin goýuldy bilmedim. Şeýtdik. Indi string ýapýas, indi nokat diýýäs, format. Indi birinjä geljek zat näme? Şul aý näme diýdik? Indeks, indi aý 0 diýeliň. Aý 0. 0-njy indeks gelsin, ikinjä näme gelsin? Aý 1 gelsin, birinji indeks gelsin. Ýaýy ýapýas printiň ýaýyny. Indi göreliň näme bolýar. Kitabyň ady diýdi. G diýdi. Awtory O diýdi. Kitabyň ady M diýdi, awtory Y diýdi. Näme üçin beýle diýdi. Sä biz I diýdik. I indeks diýmek. Indi şul birinji indeks aldy. Indi şuny aldy. Şunuň indi I zero diýdik. Şunuň hem nolunjy indeksine kitabyň adyny goýdy. G diýip. Awtoryna da beýlekini goýdy. Bular ýa-ni print edilmeýär bu. Näme ýazmaly bolýas? Kitaphana diýýäs. Kitap Kitaphana ine. Kitaphana. Nide kitaphana. Bu ýerden kitaphana diýdik. Run diýsek, indi näme edýär? Kitabyň ady Görogly, kitabyň ady Görogly, awtory Murat Nesirow. Näme etdi bu ýerde? For I in kitaphana diýdi. Kitaphanada näçe sany indi, ýagny element bar bolsa diýdi. Elementleriň sany I. Iki sany element bar. Onda iki gezek etýär. Iki gezek print et diýdi. Kitabyň ady diýip duran ýere boşluk goýdy. Nämäni? Kitaphananyň nolunjy indeksini, ýagny Göroglyny. Kitaphananyň awtor diýip duran ýerinedem kitaphananyň birinji indeksini goý diýdi. Ýagny Myrat Nesirowy goýdy. Ine bu ýerdem muny goýdy. Sä birinji nol ýazdyk, o bu ýere geçýär, birinji ýazanymyz birinji boşluga geçýär, ikinji ýazanymyzam ikinji boşluga geçýär. Ine şeýdip print etdi, ýöne iki gezek print etdi. Oň üçin onda biz for loopuny ulanmagymyza gerek ýok eken. Şony öwrendik. Göni şeýdip print etsek näme etýä? Ine kitabyň ady Görogly, awtory Myrat Nesirow. Formatlap ine şeýdip print edip bilýäs. Biz mun biz muny nirelerde ulanyp bileris? Ine şular ýaly kitaphana ýazjak bolsak ilki şu ýere adyny ýazarys soň awtoryny ýazarys we aşakdan format bilen ählisini şeýdip print edip gidibereris. Şeýdip ýazyp bolýa. Ine, format metodam şular, ýagny muň ulanyşyny häl entek kitaphana programmasyny ýazanymyzda göreris. Häzirlikçe formanyň nädip ulanyşyny bilseňiz ýeterlik.